Lok manyen matye ka kati i lweny ma nongo tye i fdc dong cok dwe acel laninge ca apar. Honourable Amera obedo kany onywako matute i lok me nywero nywera manongo tye i fdc ni. Kome lok matye ka kati ene won kom pa party fdc ladit Waswa Bidigo tye ka lwongo kacokke madit i nino dwe apar wiye abongwen me dwe me abongwen. Eno dano madwong gitye ka kwero ne gitye ka wacci Pelle nyo nyweranywera ma tye kobedo i potne. Ka dok kicito ni kibedo weng kacelo, nyweranywera romo hitting the roof.
Nongo atamo ni kacokke ma Ambassador Birigwa tye ka kelone-ni obutyeko nyweranywera ma tye i FDC. Ento jo ma tye i ot tye ka wacci kelo wan miya aryo kara acel ni bino ka nywako lok kun ingeyo atir ni Gurup moni ca ni igi pe yom, wan bene watye ma iwa pe yom. Wa imwoc amwoca i ot kunu calo berenge, popcorn.
Bom kikome aye obutum kunu ci gin ginongo ni pud keco tye madwong, kiniga tye, dano weng tye ka piro luwedigi. Wa guwacci ni nen calo por romo cito, nen calo por romo bino. Ci dong eni bene nyutti ni miti pa lutela FDC tye nongo me tyeko peko eni. Ento lworo bene tye ni cito i ot ka loko lok eni pa FDC ni romo nyako nyige, romo bene kelo it's a two sided coin. Yes kite wa in fact it's a two sided coin tam ma mega ni atamo ni myero pe gu avoiding ngo lweny ka lweny tye olweny remo ki i room ento at the end of the day you reconcile i neno wek ka dong gu avoiding kacoka eni pien gitye ki lworo ni kodo kacoka eni obuket nyo ngenyo ma rac ci dong they will forever be split i neno weng pien ka dong we avoid each other dwe acel dwe aryo dwe adek mwaka acel at the end of the day ngat acel nongo ka ma nongo tye comfortable ngat acel nongo and fdc will collapse ma pud lok lyet ma pud jami pud tye wa matek kumane wucit wuyokke bedo wai ka itye ka lweny wunu i dako ni ka iweko gin moni rii o cok pi mwaka acel mwaka adek. Ba latene mere bino ka lok pi gin Lewi ocwalo waco ngo? Cito agwok ki ngwok mo ma pud lyet. Ma pud lyet.
Yes, let them come together and fight and argue and disagree but at the end of the day no they are back together. Atamo ni lworo ma tye ni Emma, lweny nongo pe romo bedo rac. Efforts me neno Ambassador Biri gwa okwanyo ni, imwonyo gin ma Honorable Mayor owaco? Honorable Mayor waco ni gen gi tye. Bino pa Honorable Ambassador Biligwa me lwongi karacel, keto gi piny wek ginen kit ma kityeko ki lokke. Ento ineno gin ma leb mono ocoyo, leb mono owaco ni FDC die hard defies Biligwa's take. Dong ka waco ni defies ma nyuto gucayo. Dong ka kicayo nyuto atir ni gin mo ma kiromo timone kumedi ma atir atir pe ema. Gin ma dong gin gidok giromo timone me tyeko peko eni, In ka idaa ki dakoni, iwaco bene ni dano ma gang waco neno ba wane madam wadaa, ento gina kuman kuman otimme ki winyo ma megi. Jo ma tye lapiny lapinyi gicito gikonyo tyeko lok enoni. A te tamme, jo ma kideg neno wanggi i dye ot-ti myero pe gucit i dye ot. Jo ma tye o Peacemakers i pati FDC, en aye myero ko dong gutem lok kekengi. FDC lucung ma tye i palament-ti ka pud kiworogi ma bene gitye ki kero me o bot members mukene ni gin aye myero gucak building. Pa pa pa pa itam ma mega atamo ni these are grown ass grown men and women ma ah ah gine disagreement pe romo kelo lweny so gitye ka lworo ngo but ka in itye ka disagreeing with my ah opinion pe te lokke ni abidongo inge bidonga. Gin amito waco pa Emma, Taking from what some scholars say, Jo ma dong wigi onywene loyo weng Uganda kany ma dong wigi onywene ma kitgi bene ata ata en aye jo mukwano. I neno calo gukwano giryek, giniang ento niang pe pyem gi gin acel ma tye ingegi ni I have my money, pe amito gin mo keken, pe amito ngat mo owaca gin mo keken, ci en acung pi an, ci en acung pira. Gin ma weng enigi ka gucito i otgi-ni, imiyo ni nga ma myero obed ling loo. Pe tye ngat ma romo ye ni en idok piny imwolle. Mwolle eni medo maceng jwini iwaci ni, Ojonne, gin ada otime kuman, oye. Owek ineno moni i caa-ni. Iwinyo gin ma Semuju openyo kwede, gin ma Nandal openyo kwede Semuju? Semuju meanwhile pud kikwero ni pe kikonye Yes. bedo chief whip pi pol lok ene. Yeah, which is good.
Iwinyo gin ma Na- Nandal openyo Semuju? Owaco, Semuju, in ibedo laco lok angeyo i palament. Ma, ma in ibino i palament-ti, an onongo atiyo MP abedo pi mwaka pyera aryo, in itye ki ciling adi? Itamo i ngata kumalo eh. ni ngat aworo tye i kome?
Gine, lem mono waco ni meno dong lweny below the belt.